Cira wa ũmaramari namba ikũmi na ithatũ wa mwaka wa ngiri igĩrĩ ikũmi na inyanya ũrambĩrĩria thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ wa gatatũ tarĩki mĩrongo ĩrĩ na inya mweri wa Mũgaa hakuhĩ na mũciĩ wa mũtumia Ann Wanjirũ Kagũnda itũra-inĩ rĩa Mugumo-inĩ. Mũtumia wakwa ndegũcoka gũkoma na ihĩĩ. Ihinda-inĩ rĩu Anne athiĩte kuugĩra ũhoro mũratawe ũrĩa wokĩte na mũthuriwe kũmũrehera mĩtũngi ya rĩera rĩa kũruga. Marĩ hau makĩharĩria gũthiĩ nĩguo maiguire kĩrĩro kĩa mũtumia gĩa kũhoya ũteithio gĩkiuma mwena wa barabara. Othe atatũ nĩ mathire barabara-inĩ na nĩ monaga kĩrĩndĩ kĩnyitĩte mwena ũcio ũngĩ wa barabara ĩrĩa nene. Rĩrĩa maakinyire ho, maatũnganire na ũndũ wa kũgegania, mũirĩtu ũtaarĩ na nguo na wonekanaga ta aarĩ na mahĩa mwĩrĩ mũgima. Anne nĩ aacokire gwake mũciĩ rĩa kamũtĩ kũrehe maĩ na ndoo nĩguo ahoorerie mahĩa ma mũirĩtu ũcio, na rĩngĩ agĩcoka kũgĩra cuka wa kũmũhumbĩra njaga yake. Anne agĩteithĩrĩrio nĩ mũratawe mũtumia wa Mwanyura, nĩ maatongoririe mũirĩtu ũcio nginya thoko-inĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ, kũrĩa mamuonire wega makĩhũthĩra ũtheri wa matawa ma kũrangĩra. Na rĩrĩa meyoneire mahĩa ma mũirĩtu ũcio wega, nĩ maatuire itua rĩa kũmũtwara thibitarĩ-inĩ ya Kiambu makĩhũthĩra ngari ya A wa Mwanyura. Macokio marĩa Anne aririkanaga akĩheo nĩ mũirĩtu ũcio maarĩ atĩ rĩĩtwa rĩake nĩ Njambi, na kũrĩa oimĩte nĩ Gatũndũ. Maya nomo macokio marĩa Ann ahũthĩrire kũmwandĩkithia thibitarĩ-inĩ. Na thutha wa Njambi kuoywo thibitarĩ-inĩ, Ann na a Mwanyura no gũcoka mecokeire mĩciĩ-inĩ yao. Njambi arĩ ũũ na akinyĩte haha atĩa? Nĩguo tũgĩe na anja ya kĩũria gĩkĩ, no nginya tũcoke mĩaka ĩtandatũ mbere ya gĩko gĩkĩ. Mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ ikũmi na igĩrĩ, mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe nĩ wonekanire hakuhĩ na mũkawa wa Thika Blue Post. Mwĩrĩ ũcio wokire kũmenyekana warĩ wa mũrũ wa mũtumia Margaret Gacambi kuma Gatũndũ. Hĩndĩ ya mathiko ma mwanake ũcio, arata ake na andũ a bamĩrĩ nĩ monanirie kĩeha kĩnene nĩ ũndũ wa kũũrwo kwa mwanake mendete. Mũrata wake wa hakuhĩ Samuel Ndung'u nĩwe wamũheire kĩheo gĩake kĩa mũico, ithandũkũ. Arata aya nĩ mendanĩte mũno na o na gĩkuũ gĩake gĩtiacũngĩrĩirie Ndung'u kuumanwo na famĩlĩ ĩno. O na gwathiĩte atĩ ngoro ya Ndung'u nĩ yambĩtie gũtumatumĩra mũirĩtu wa famĩlĩ ĩyo kwarĩtwo Lucy Njambi. Ũyũguo warĩ ũndũ mũratawe aamũheete mũkaana. O na kũrĩ ũguo mũtũũrĩre nĩ wa arĩa marĩ muoyo na ndũng'ũ ahĩahĩagĩra Njambi. Thutha wa kahinda o kanini, Njambi nĩ ambĩrĩirie kũgucĩrĩrio nĩ wendo na mbeca cia ndũng'ũ. Mũthuri wamũkĩrĩte na makĩria ma mĩaka ikũmi, mũratawe wa hakuhĩ wa mamawe, na mĩaka ĩrĩ ĩtathirĩte nĩ magĩte mwana wa kahĩ ũrĩa metire Njoroge. O na kũrĩ ũguo, thutha wa mĩaka ĩtandatũ ũrata-inĩ ũcio, kĩhiko kĩao nĩ kĩagarũrũkĩte gĩgatuĩka kĩhiko kĩa mĩigua. Ndũng'ũ ũrĩa hĩndĩ ĩmwe warĩ na wendo mwaki mwaki, rĩu agarũrũkĩte agatuĩka kĩmonda. Ndũng'ũ ona arĩ na ũtonga, hingo ciothe etigagĩra atĩ mwanake ũngĩ mũrũngarũ wĩna hinya kũmũkĩra akauma na thome amũtunye njambi. Mũrimũ ũyũ watũmĩte ambie gũtũmĩra mũrata wa njambi wĩtagwo Kerũ ndũmĩrĩri cia kũmũraga. Ũndũ ũyũ ũgĩtũma kĩerũ kũũrĩra Dubai nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra. Gũgĩkinya mweri-inĩ wa Mũgaa wa ngiri igĩrĩ ikũmi na inyanya, Lucy Njambi nĩ aatuĩte itua rĩa kumanwo na Ndũng'ũ na agakombora nyũmba mwena wa Thĩndĩgwa. O na kũrĩ ũguo, Ndũng'ũ no aageragia ũrĩa angĩhota macokanwo. Marũrũ ma ngundi iria amũhũrĩte kĩhiko-inĩ ageragia kũhoreria kwa njĩra ya kũmũhingũrĩra wĩra. Ihĩtia rĩnene mũno rĩrĩ Njambi gwĩtĩkĩra mbeca cia Ndung'u. Hĩndĩ-inĩ ya ndeto ici nĩguo Ndung'u onire nĩ ma Njambi ndarĩ acoke kĩhiko-inĩ kĩao rĩngĩ. Warĩ ũndũ ũtarĩ wa ndũire atĩ Ndung'u acaririe Lydia Nduta Nyina wa Kĩerũ, mwanake ũrĩa aatũmagĩra ndũmĩrĩri cia kũmũũraga atĩ magĩe ngwatanĩro. O na kũrĩ ũguo, Lydia ndaakenirio nĩ ndeto icio na agĩcagũra kũmũmenyithia kũrĩ mũrata wake ũmwe. Samuel Ndung'u na Joyce Njambi maamenyithanirio nĩ Lydia kũrĩ tarĩki ikũmi na ithathatũ mweri wa Mũgaa wa ngiri igĩrĩ ikũmi na inyanya. O hĩndĩ ĩyo nĩ maakenanĩire mũno Ũhoro wa atĩ Joyce aarĩ na rĩĩtwa rĩa Kĩgĩkũyũ ta rĩa mũtumia wake rĩatũmire Ndung'u amũkenerere mũno. Ndũgũ ĩno yacamĩte atĩ magĩkinyia wiki ĩmwe ya kũmenyana nĩ mekĩte njũragano ya hamwe. Kũrĩ rũcinĩ tarĩki mĩrongo ĩrĩ na inya mũga wa ngiri igĩrĩ ikũmi na inyanya, Samuel Ndung'u nĩ aahũthĩrire ndereba wake mwerũ kwarĩtwa Mũmĩra Mwangi kũmũtwara nyũmba-inĩ ya Lucy Njambi kũrĩa thĩ ndigwa. Endwa aya erĩ a tene nĩ maacemanirie na makĩaria makĩria ma ithaa rĩmwe, Ndung'u akĩmũhe ceki ya mbeca cia biacara njerũ. Thutha ũcio Mũmĩra Mwangi nĩ aatwarire Ndung'u Ridgeways, akĩmũtiga kuo na agĩthiĩ kũruta mawĩra mangĩ. Thutha-inĩ thaa kenda cia hwaĩ-inĩ nĩ aamũiyĩrire na akĩmũtwara kĩhunguro kũrĩa Ndung'u na Joyce Njambi maacemanirie na arũme angĩ erĩ. Kĩgomano kĩu gĩathire na mbere ta ndagĩka mĩrongo ĩna na ithano o na gũtuĩka Mũmĩra ndaamenyaga kĩrĩa kĩaragĩrĩrio. Thutha-inĩ Mũmĩra nĩ aatwarire Ndung'u na Joyce nginya Kawangware. Arĩ Kawangware etereire ngari-inĩ nginya rĩrĩa Ndung'u na Joyce maacokire kuuma mũciĩ. Thutha wa ndagĩka ta mĩrongo ĩĩrĩ, acio erĩ nĩ maacokire na gĩthandũkũ moko-inĩ. Mũmira nĩ aaheirũo wĩra wa kũiga gĩthandũkũ kĩu ngari-inĩ. Agĩkuua nĩ aamenyire atĩ thĩinĩ wa gĩthandũkũ kĩu nĩ haarĩ na kĩndũ kĩarĩ na maĩ. Oigire atĩ no kũhoteke gĩthandũkũ kĩu kĩarĩ kĩa lita ta ithano. Joyce nĩ ũndũ wa gũtindĩkĩrĩrio nĩ ndũng'ũ, nĩ aataarĩirie atĩ gĩthandũkũ kĩu kĩarĩ na maĩ ma gũtheria cuma, tondũ Mũmira nĩ aamenyaga atĩ Ndung'u athũkũmaga icango cia cuma, ndonaga ũhoro ũcio ũrĩ wa kũmakia kana wa gwĩcirĩria. Ngwenda gũkũmenyithia atĩ biacara ya Ndung'u ya cuma ndĩakoretwo ĩgĩbatara kũgũra kĩndũ ta kĩu mbere ĩyo. Ũhoro wa ma nĩ atĩ, korũo ti Joyce wacaranĩtie na mũtabania wa laboratory wa cukuru ĩrĩa aathomeire thikũ igĩrĩ mbere nĩguo amũũrie kũrĩa angĩgũra maĩ mau, hihi Ndung'u o na ndangĩamenyire kũrĩa angĩambĩrĩirie. Benjamin Mwangi, mũtabania wa maũndũ ma laboratory. Aatarĩirie atĩ nĩ aanyitĩte thimũ kuuma kũrĩ Joyce, ningĩ kuuma kũrĩ Ndung'u, makĩũria kũrĩa mangĩruta maĩ mau. Nĩ aamataarĩirie kũrĩa megũthiĩ, na thutha-inĩ ũcio makĩhũũra kũũria njĩra njega ya kũhũthĩra maĩ macio. Ĩrĩ njĩra ya gũcokia ngatho, Ndung'u nĩ aamũtũmĩire ciringi ngiri ĩmwe na magana matano. Nguona atĩ ũmũthĩ ũyũ Mwangi nĩ eciragia maita merĩ atanahe mũndũ mataaro ma kũgũra na kũhũthĩra maĩ marũrũ ma sulfuric. Marĩ rũgendo-inĩ moimĩte Kawangware, Ndung'u nĩ oririe Mũmĩra kana nĩ oĩ mũndũ ũngĩmũkomborithia ngari. Mũmĩra nĩ acokirie ca, na Ndung'u agĩcoka kũhũrĩra mũndũ ũngĩ thimũ. Mũmĩra agĩtwara Ndung'u na Joyce nginya mũciĩ wa Homeland, na magĩkinya thaa ĩmwe na ndagĩka ithathatũ cia hwaĩ-inĩ arĩ kũu akĩona atĩ arũme arĩa erĩ onete hau gabere onao marĩ kuo thaa igĩrĩ cia hwaĩ-inĩ ngari ya gũkomborwo mũthemba wa Toyota Premio nĩ yarehirwo mũmera ndaigana kũririkana namba ya ngari ĩyo ona kũrĩ ũguo ũndũ ũcio nĩ wĩkĩragwo hinya nĩ mũkomborithia wa ngari Ndung'u na Joyce o nao erĩ magĩtĩkanĩria na ũndũ ũcio. Ndung'u nĩwe watwarithirie ngari ĩyo ya ũkomborithio na akĩra Mũmĩra athamie gĩthandũkũ kuma haria yake nginya Premio na acokie haria gwake mũciĩ. Ona kũrĩ ũguo Ndung'u nĩ amũhũrĩire thimũ na akĩmũhe ũtongoria mwerũ wa gũtwara ngari ĩyo ya Toyota haria nginya Quickmart ya barabara ya Kiambu. Mũmĩra ekire o ta ũrĩa erĩtwo. Agĩkora ndũng'ũ arũme acio erĩ na Joyce marĩ thĩinĩ wa Toyota Premio mamwetereire. O rĩngĩ akĩona Mwangi, mũndũrũme ũrĩa onete hau gabere Homeland na kĩhunguro. Amũmenyete nĩ ũndũ wa ũthiũ wake hamwe na nguo iria ehumbĩte, nguo ya mĩcore, na mũbuto mũirũ. Ndung'u thutha wa gwĩcũrania na gũthuthuria nĩ onete atĩ ngari ya gũkombora ya Toyota Premio ndĩngĩamũtwarire kũrĩa aathiaga. Nĩ ũndũ ũcio akĩona mahũthĩre Toyota Harrier yake. Arĩ hamwe na arũme acio erĩ na Joyce magĩtonya ngari yake. Mũmera akĩrwo athamie gĩthandũkũ o rĩngĩ kuuma Premio na akĩrwo acoke nayo nyũmba-inĩ ya Ndung'u. kũrĩa thĩ ndigwa. Nĩ hĩndĩ ĩyo Ndũng'ũ oigire atĩ mũtumia wake ndarĩkomaga na ihĩĩ. Mũtumia wakwa ndegũcoka gũkoma na ihĩĩ. Kũringana na Mũmĩra, Ndũng'ũ onekanaga arĩ na ruo rũnene. Akĩmwĩra athiĩ aikare ngari-inĩ ĩyo na ndakainũke atamũmenyithĩtie eke guo. Mũmĩra ekire o ta ũrĩa erĩtwo. Akinya nyũmba-inĩ cia Morning Star kũrĩa Ndũng'ũ aikaraga, Akĩrũgamia ngari na agĩkoma thĩinĩ wayo etereire thimũ ĩmũkĩrie. Thimũ ĩyo ndeumire yũkĩte. Akomire nginya rũcinĩ, akĩriũka agĩthiĩ handũ ha hakuhĩ na akĩgũra gĩkombe gĩa cai, agĩcoka akĩhinga ngari na akĩinũka. Arĩ njĩra-inĩ agĩcoka mũciĩ nĩrĩo ahũrĩirũo thimũ. No ĩyo thimũ tiyo erĩgagĩra. Thimũ-inĩ ĩno atarĩirio atĩ mũmwandĩki arĩ ceceni-inĩ ya borithi. Kũrĩ mũthenya Lucy Njambi nĩ athire bengi gũtwara ceki no akinya kuo akĩmenyithio atĩ yarĩ na gathĩna. O hĩndĩ ĩyo nĩ ahũrĩire Ndung'u thimũ na akĩmũũria nĩkĩ aamũhete ceki njũru. Ndung'u nĩ aamũhoreirie na njĩra ya kũmwĩhĩtithia atĩ nĩ egũcoka amũrehere ceki ĩngĩ hwaĩ-inĩ ũcio. Na thutha wa gũcenjania ngari na mũmĩra, rĩu nĩ ekinyĩtie kwa Njambi kũmũtwarĩra ceki ĩyo aamwĩrĩire. Wĩ kũ Njambi? ikũrũka nĩ ndakinya Rĩrĩa Njambi aakinyire thĩ harĩa ngari ya Ndung'u yarĩ, Ndung'u nĩ aamwĩrĩire atĩ ceki njerũ ndĩngĩarĩ na thĩna o na ũrĩkũ tondũ nĩ egwĩtĩkĩra amĩandĩke we mwene. No mbere ĩyo akĩmũnengera gathandũkũ ka irio amwĩkĩrĩre marigũ aarugĩte. Njambi nĩ aambĩte gũtua matua ma kwaga gwĩtĩkagĩra Ndung'u aingĩre gwake mũciĩ na nĩkĩo aarĩ amwĩkĩrĩre irio gathandũkũ-inĩ. O na kũrĩ ũguo, ũndũ ũyũ ndwarĩ mũiganu kũrũgamia mũbango mũũru wa Ndung'u. Njambi ndaamenyaga atĩ Njambi, ũrĩa wetagwo Take, aikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa thutha ngari-inĩ ehithĩte nduma-inĩ. Neiba ciake Kahuro na Gacĩgĩ, magĩcũrania nĩkĩ arũme erĩ mehithĩte thutha wa ngari. Na rĩrĩa aacokire na irio na agĩikara thĩ kwandĩka ceki gĩtĩ-inĩ kĩa mbere kĩa mũthii, arũme acio erĩ makĩyumĩria, makĩmũtindĩkĩrĩria ngari-inĩ makĩhinga mĩrango yothe na ngari ĩkĩũmbũrũrũkio rĩa kamũtĩ. Kĩambĩrĩria Ndung'u onekanaga arĩ na guoya atĩ nĩ manyitwo mĩgwate, no rĩrĩa maingĩrire bara ya tĩri makĩrora mũgũnda wa kahũa nĩguo ũma wake waumbũkire. Njambi akĩrutwo ngari-inĩ na akĩhũrwo mbara ya gĩthigithanio. Akĩrutwo nguo ciake ciothe, wĩra wa Njũgũna ũrĩa warĩ mũndũrũme ũcio ũngĩ ũrĩ kũmũiga thĩ. Mwangi akĩmũhahama kĩmwĩrĩ. Ũndũ ũyũ wekirwo Ndũng'ũ eroreire agĩkenerera. Ciugo ciake cirĩ cia kũnyũrũria na gũthirĩkia Njambi agĩkwo gĩko gĩkĩ kĩa ũnyamũ. Ũguo tiguo ũrendaga. Ũguo ithe tiguo ũrendaga. Maacokire makĩmuoha mũtĩ-inĩ, Joyce Njambi akĩmũnyuithia sulfuric acid na njĩra ya kũhumbĩra atĩ nĩ maĩ. Nĩ aacokire akĩmũitĩrĩria ĩrĩa yatigarĩte ũthiũ na mwĩrĩ wake wothe, na ũndũ ũyũ aawĩkire wega atĩ hatirĩ handũ ha mwĩrĩ wa Njambi hataahĩte. Lucy Njambi aakenete atĩ akĩrĩkĩrĩria kũmũitĩrĩria itata rĩa mũico, no Cuba aanyugutire. Mbucia ruo cia Lucy Njambi cigĩtũma gĩkundi kĩa imaramari ici gũteng'era ngari-inĩ magĩtigĩrĩra atĩ nĩ moya cuba ya acid ndĩkanatũmĩke ta wĩira. Mora marorire mwena wa gwa Kairũ harĩa Ndung'u amaheire mbeca nĩguo mathiĩ magakene. Mbere ya gũthiĩ nĩ mamũkunũkire maitho makĩmuohithia moko na akĩambia gwĩtua. Atwarithia a kibikibi nĩo mamũkorire agĩkuruma thĩ akiuga ũrĩa anyitĩtwo mĩgwate. Nĩ aatwarirũo thibitarĩ-inĩ ya Rũirũ, ningĩ thutha-inĩ agĩtwarũo ceceni-inĩ nini ya borithi ya Mũgũtha. Hĩndĩ ĩno noguo Lucy Njambi o nake akuruma nginya bara. Mĩkanda ĩrĩa ohetwo nayo yarĩtwo nĩ acid nginya ĩgatuĩkanga. Aahotete gũkuruma mita magana matatũ nginya barabara-inĩ ĩrĩa nene kũrĩa a na a Mwanyura maamũkorire. No wĩtĩkie kana ũrege, Ũtukũ ũyũ Ndũng'ũ no arĩ onane na Lucy Njambi rĩngĩ. Nĩ gwathire atĩ mathaa ma ũtukũ mũnene, Ndũng'ũ arĩ ceceni-inĩ nini ya borithi ya Mũgũtha nĩ atwarirwo thibitarĩ-inĩ ya Kiambu. Na arĩ kũu, agĩtũngana na Lucy Njambi, ũrĩa warĩ thabarĩ-inĩ yake ya gũthamĩrio thibitarĩ-inĩ ya gĩbũrũri ya Kenyatta. Ndetĩkagia na ndetĩkirie amu Njambi nĩahotete kumbũra tharĩkĩra yake atũngĩtio nĩ ithe wa mwana wake, Baba Njoro. Kuongerera ũguo ahotete gũtarĩria to andũ a bamĩrĩ yake, mandagĩtarĩ, hamwe na borithi iria ciĩkinyĩtie. Ndung'u aanyitirũo o hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa kũgeria kũũraga Lucy Njambi, thitango ĩyo ĩkĩgarũrũo na gũtuo ya ũragani amu mũthenya ũyũ ũngĩ Njambi ndaatoririe nguraro ciake. Ũndũ ũrĩa ũngenagia na cira ũyũ nĩ atĩ mũcuba wa sulfuric acid ũrĩa matitikĩte nĩguo ndũkanonekane ũhũthĩrwo ta wĩira, maũriganĩirwo o ngari-inĩ magĩthondeka ndereti ya kũnyitwo mĩgwate na noho borithi ciaũkorire. Kũrĩ mũthatũ ithano mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na inya Samuel Ndung'u, Joyce Jabi na Wilson Mwangi nĩ monekanire na ihĩtia rĩa kũraga Lucy Jabi Nyagĩko Kũrĩ Mũthatũ ikũmi na igĩrĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na inya Ndung'u, Lucy Njambi na Mwangi nĩ maatuĩrĩirwo kĩoho kĩa mĩaka mĩrongo ĩtatũ o mũndũ. Mwĩkũĩrwo wa kana kwa rĩtwa Njũgũna ndarĩ onekana na kwoguo ndarĩ anyitwo kana agacirithio. No ũkorwo ũĩ kũrĩa Njũgũna ehithĩte mĩaka ĩno yothe? Kana hihi Njũgũna ehithĩte gwaku? Ta tiga wanjĩra meciria maku hoka nĩ cira ũyũ na ũrĩa Njũgũna atarĩ onekana ngina ũmũthĩ ũyũ. Each of the three accused persons to 30 years imprisonment. Ngina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wĩrore.